Helo 'na, su' mae? Antur 'ma, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Um, wedi cael y syniad ar gyfer y fideo yma, um, ddilyn sgwrs ges i efo cymydog os os dwyfa, deu gwir. Um, o'n i ar yn ffordd fel yn digwydd, uh, nôl i'r gwaith awr, ar ôl fy awr cynio lle. Um, arwydd Un o'r fanteision yym byw lle dwi'n byw a gweithio lle dwi'n gweithio ydi fy mod i'n ddigon agos yym fel fy mod i'n medru piciad adra i gael rhywbeth i fwyta os dwi'n dymuno gwneud hynny. Ta waeth, um, mi ges i sgwrs efo'r cymydog ma, um, unigolyn ffein, ffein iawn i weld, chwarae teg. Um, a nath o gofyn wrth i, um, rwan ta Andrew, beth ydych chi'n dall yn y tywydd yma? Um, dau beth, weithiau yn dyn mae pobl yn anghofio fy enw, lle maen nhw'n adegau'n cofio bod fy enw yn cychwyn efo A, ond ddim yn gedru cofio fy enw fel arall. Um, ac felly yr enw, digon rhyfaf, yr enw dwi'n cael yng ngalw yn amlach na peidio pryd mae pobl yn anghofio ydy Andrew. A wedyn o ran y tywydd, fe fi'n bwrw glaw man, lle. A fi'n deitha fo, lle, heb gywiro fo am fy enw yn byd, lle. Um, O, gwybod chi be, dwi ar y ffordd nôl i'r gwaith ar ôl fawr cinio. Ew, da chi'n gweithio yn dechrau fel, o, da iawn chi. Fel, um, a be da chi'n neud yn eich gwaith? Fel, gyfynna fo, a fi na'n esbonio, fel, um, be o'n i'n neud, lle, ac, um, Reit, hew, chwarae teg, mae'n siŵr bod o'n anodd iawn i chi hefyd ar y degau, mae'n rhaid sbio ar yn ffon wen, lle. Um, a fi yn dweud, o, dwi'n ymdopi'n iawn, cofiwch, mae'n rhaid. Um, ac yna, um, nes i ffarwelio efo fo, ac mi es i'n ôl i'r gwaith, ac um, ie, yeah, na, o'n i'n gweld hi'n rhyfedd iawn bod rhywun oedd, swn i'n tybio yn ei 90au, yn rhyfeddu bod rhywun efo anabledd hyd yn oed Na, mae'r golwg fel sy gen i yn gedru mynd allan i weithio i wneud diwrnod o waith, felly. Ond wedyn nes i meddwl i fyny nawr, wel, ella cyn efo fo yn ddeuol, lly, uh, dwi efo rioed wedi dod ar draws neb efo ffon wen yn mha bynnag maes oedd yn gweithio yn y falle. Ac, um, Felly ie, fel dwi ddeud, esh i nôl i'r gwaith a wedyn nesh i cofio am sgwrs gesh i pan o'n i dal yn di-waith deu gwir ar ôl graddio'r coleg yym dal i chwilio am waith 'lly a dwi cofio do'n i ddim yn byw lle dwi'n byw rŵan ar y pryd yym a dwi'n cofio mynd allan i nôl bara a llefrif. Um, un bara. Ac mi lof um, dyna so yn byw yn ei ffag os atai ar y pryd. Um, rhyw chydig o drysau, o drysau lawr o bosib. A na fi troi rownd a ddeud, um, Ew, Anthony, da chi'n mynd y gwaith bod yma? Gofynodd fi. Na, cydw cofiwch, mae'n fi. Um, Dwi'n dal i chwilio ers grafio'r coleg. Ew, meddai hi, do'n i'm yn dallt oedd chi'n di waith, meddai hi. Fel hyn, lle, o'n i fel snobyflyd ac ati. Nid allan o ddewis, cofiwch, meddai hi. Um, Ac yym ie na o'n i'n gweld fatha wrth cofio'r sgwrs yna yn dyn y sgwrs ges i wsos dwytha, o'n i'n meddwl ti'n rhyfedd fatha cymharu y ffordd mae'r agweddau yn gallu amrywio fel mae gennych chi ar y naill la- ar y naill law wedyn yym pobl sy'n rhyfeddu bod pobl efo nam golwg yn gallu mynd allan i wneud diwrnod o waith, a wedyn ar y llaw arall wedyn um, mae gennych chi pobl sydd fel petai bod nhw'n dan yr argraff bod pobl ag anabledda yn cocio bach, bod nhw ddim yn eu bod nhw'n anabl er mwyn derbyn budd-daliadau a pheidio mynd allan i weithio. A rwan, wrth gwrs, nid pawb sydd yn anabl sydd yn gallu mynd allan i weithio ar rheswm. A dwi'n gweld fi'n hyn yn ffodus iawn fy mod i'n gallu mynd um, allan i weithio fy mod i'n mewn gwaith a dwi'n wrth fy modd efo'r swydd dwi'n ei wneud lle. Um, ac yn sicr, dweud gwir, dwi'n teimlo fy mod i'n un o'r bobl na. Dwi angen um, mynd allan i weithio, dwi'n meddwl, oherwydd dwi'n meddwl sy'n ni'n diflasu yn fuan iawn os ni ddim. Um, felly, na, o'n i'n jyst yn gweld, fatha, yn dilyn y sgwrs gesh i wsos dwytha, i gymharu efo'r yr s- sgwrs a'r agwedd gesh i rhai flynyddoedd yn ôl, ma'r agwedda sy gin rhai pobl yym tuag at pobl anabl a'r byd gwaith, ma'r amrywiaeth 'na o ran yr agwedda, o'n i'n jyst yn gweld hynny'n difyr, deu gwir. Felly, um, yeah, na, sgrim syniad beth sydd yn gyfrifol ar gyfer y naill agwedd neu'r llall, bod yn dweud efallai bod oes yn ach, fater o bod y cymydog o'n i'n siarad o os dwytha, bod o'r erioed wedi dod ar draws neb efo ffon wen yn ei waith, um, cyn i fo ymddeol, lly. Um, ac efo'r dynas o'r rhai flynyddoedd yn ôl, ella oedd hi just dan yr argrafft of oedd pobl efo anabledda yn cocio bach bod ni'n anabal er mwyn osgoi mynd i'r gwaith neu beth bynnag. Um, dwi'n gwybod beth yw'r rhai agweddau rhai pobl lle mae pobl yn abal yn y gweithle yn y cwestiwn. Mae'n um, yeah, mae'n um, difyr meddwl am beth sy'n fynd fatha wrth rai fa gweddau rhai pobl da. Os bod dweud, nid pawb sydd yn gydru gweithio a um, dwi'n teimlo fi'n hyn yn lwcus iawn yn fy mod i'n gydru mynd allan i weithio yn y swydd dwi'n gweithio yn fi ar hyn o bryd, sydd ddim ond ffodus iawn a gobeithio gydra i parhau i weithio yn y maes um, mor hir a, a phosib, dweud gwir. Um, yeah, felly, na, dyna'r unig beth ni eisiau codi hefyd, dweud gwir. Just sgwrs fach yn cymharu fatha um, Yr agweddau gwahanol dwi wedi profi, cymhelled yma, fatha sut mae pobl yn gweld pobl anabl a yym byd... yr byd gwaith ac ati. So, ie. Dwn i'm beth ma' pawb arall yn meddwl, yym croeso i chi gadael sylwadau yn gadael i fi wybod sut ydych chi'n teimlo um, o ran unrhyw efo agweddau tebyg neu gwahanol ydych chi wedi profi. Ie, um, yeah, fyswn i wrth modd clywed, wrth modd clywed gen i chi. Ond, ie, uh, yeah, yn y cyfamser, wel am y tro, cadwch yn ddiogel.